Right, bore da. Fi'n credu bod popeth yn gweithio heddi, sy'n gret ar ôl cwpl o problemau dydd llun. So I think we're all good to go. I checo YouTube, ie. Yeah. Facebook, ie. Yeah. Fi'n credu. OK. Um, bod y da i chi gyd. Uh, fi yw Rhydian. Chi wedi gwrdd fi cwpl o weithiau nawr. Ni'n mynd i fod yn gwneud sesiwn ffit mewn pimp bod yma to. Mae'r hael yn sheino mas ti fas, yn gobeithio bod chi dal da ni mewn tu fewn i neud bach o ymarfer corff cyn bo chi'n mynd i fyn mas i joio mas tu fas gobeitho ond cofiwch bydd eisiau chi gwisgo yn dwym achos fi'n siŵr bod hi dal yn itha oer. Mae bore dydd Iau, it's a Thursday morning, the sun is sort of shining but at least it's not raining which is really really good so we're going to do our five minutes of exercise this morning Couple of things that are different, so mae cwpl o bethau'n wahanol bore yma. Uh, achos bod ni wedi bod yn gweithio mor galed, os ych chi'n cofio, ni wedi bod yn gwneud 30 eiliad o marfer corff, wedyn cael 10 eiliad o gorffwys, a wedyn 30 eiliad arall i cwblhau'r munud cyn cael gorffwys bach yn hirach ar y diwedd. Ond beth ni'n mynd i treialu heddi yw wneud y cyfnod rest bach yn hirach. So yn lle neud deg eiliad o rest yn y canol, ni'n mynd i dwbli fe a neud e'n 20 eiliad, jyst i cael gweld odi fe'n mynd i gweithio'n well, achos ni 'di bod yn teimlo fel bod ni 'di bod yn hasti trwyddo'r brêc a bod y deg eiliad 'na wedi mynd yn rili, rili gloi. So there's a couple of changes today, the most significant one is

We're gonna have a bit of a quiz today or something for you to look out at. In the room there's something different. Ok, so gallwch chi uh, hala negeseuon mewn i ni os chi'n gallu dyfalu beth yw'r peth sy'n wahanol. Halwch e mewn i ni ar Facebook a'r Twitter gyda enw chi a gyda beth ych chi'n meddwl yw e. A wedyn amser byddai'n dod arno dydd mawrth, na fi ddweithio chi beth oedd yn wahanol heddi.

rhywbeth i yfed sy'n rili rili bwysig. So ni'n mynd i twymo lan, ni'n mynd i trio cael y corff yn barod i wneud bach o ymarfer corff, ond ni'n meddwl beth ni'n mynd i gallu wneud sy'n bach yn wahanol i'r arfer. So gan bod yr haul mas, o'n i'n meddwl beth yw'r un o'r pethau ni'n licio wneud yn y haf amser mae tywydd bach yn neisach, a un o'r pethau o'n i'n meddwl am oedd nofio. Nawr, fi ddim yn grêt yn nofio, ond beth o'n i wedi meddwl gallen ni wneud oedd trial nofio fel rhyw fath o twymo lan, achos mae nofio'n gweithio'r corff i gyd. So we're going to try and do a bit of swimming, or imaginary swimming to warm up. Mae pedwar stroke gwahanol ni'n mynd i trial wneud, fi'n mynd i trial wneud nhw, Ond mwy na thebyg bod lot o chi yn nofio lot yn well na fi so byddwch chi'n gallu neud nhw'n lot yn well. So fi'n credu yr un cynta a'r un falle rhwydda yw'r backstroke. So gyda'r backstroke ni'n mynd i fod yn mynd â breichiau ni nôl gyda'i gilydd. Ni'n mynd i trial cadw'r corff yn syth ond ni hefyd yn mynd i trial cicio tamaid bach yn y dŵr hefyd. So we'll start off with a backstroke. Arms going backwards, feet kicking. So mae hwn yn edrych yn gwrdd fi'n credu. Ond fi'n eitha siŵr bod ni'n mynd i fynd downhill ar ôl hyn. So, pimp eiliad fach to. Just i dachrau ni off yn symud. Fab. Yr un nesa, front crawl. So mae'r breichiau'n eitha rhwydd gyda hwn, so ni jyst yn mynd i troi'r breichiau ymlaen, un ar ôl y llall. Da iawn. Ond mae'n mynd i fod bach yn anoddach i ni trial cicio hefyd. Da iawn. Oh, so ar ochr, dwylo ni'n mynd, tra'r ni'n mynd, os ni eisiau nofio rownd yr ystafell, gallwn ni wneud, a dyna ni fod yn dechrau twymo lan. Da iawn chi, good job. Yr un nesa, ni'n mynd i trio wneud yw stroke fres, so breast stroke, so fan hyn to, mae breichen eitha rhwydd, so ni'n mynd i fynd nhw mlaen a rownd, Da iawn. Ond mae dod mewn â'r coesau bach mwy galed. So fi jyst yn mynd i trial neud cics bach i'r ochr. Un ar y tro. Da iawn. Good job. Wedyn mae un ar ôl y uh, pili pala neu'r butterfly. So ar hwn, dwy fraich mlaen gyda'i gilydd. mewn i'r dŵr a os chi'n gallu siglo'r corff nôl ymlaen, mae hwnna'n gret. Fel chi'n gallu gweld, I'm not a swimmer. Ond fi ddim wedi boddi to, sy'n peth da. Pemp eiliad bach to, 3, 2, 1. Wch. OK, gobeithio bod ni wedi twymio lan tyma bach a bod ni'n barod i fynd. Mae pimp gweithgaredd newydd gyda ni heddi, ni ddim wedi wneud o'r blaen. So ni'n cyntaf dringo'r ysgol. Yr ail i ni yw hop and hold. Y trydydd i ni jyst yn mynd i fod yn troi'r corff. Rhif pedwar, ni'n mynd i fod yn mynd lawr ar y llawr a gweithio gyda trad y dwylo ni, so ni'n mynd i fynd, fod yn mynd nôl ymlaen ar y llawr, a'r un ola yw'r backward lunge. Iawn, so five new activities today, minute each, however there's going to be a bit more of a rest in the middle. So gobeithio bod ni gyd yn barod, tyma bach o dŵr, Neis iawn. Ni just checo. Ie, yeah, mae pobl da ni'n watcho, sy'n gret. So, amserydd. Mae da ni deg eiliad i paratoi. So, yr un cyntaf, ni'n mynd i dringo'r ysgol. So, ni'n mynd i esgus bod ni'n dyn tan, a ni'n mynd i dringo'r ysgol. So, ni'n mynd i cael coesau a breichiau'n gweithio yr un pryd. Debyg i fe wnaethon ni gyda nofion sef ni'n twymo lan. So ni'n mynd i trio dringo lan. Da iawn chi. Breichiau a coesau'n gweithio gyda'i gilydd. Da iawn. So mae 20 eiliad o rest gyda ni nawr. So gobeithio mae bach amser yn ni cael bach o dŵr. Paratoi fynd to. So be ni'n mynd i trio wneud yr ail 30 eiliad yw speed o fel lan tyma bach. So we're going to try and go a bit quicker. So ni'n barod. 3, 2, 1. Bant ni. So ni'n mynd i dringo lan. Jyst ni'n dychmygu bod da ni adeilad rili uchel, ni'n goffa mynd lan. Lle ni hyd yn oed rhoi bach mwy o speed. A mynd o fe mewn i bach o jog. Da iawn. So gweithio coesau a breichiau. Da iawn chi. Car fynd. Pembeiliad. Da iawn. So 30 eiliad o rest gyda ni nawr. Oh, fi'n credu bod eisiau 30 eiliad o rest. So, the next one we're going to do, hop and hold, okay? So ni'n mynd i fod yn hopo un ochr i'r llall, ond yn lle just Hopo a stopo, ni'n mynd i fod yn hopo a aros a cadw balens. So ni'n mynd i fod yn hopo, cadw cydbwysedd. Hopo, cadw cydbwysedd. Ni'n barod i fynd? So ar un cwrs i ddechrau, hop i'r ochr. Da iawn. Cofiwch cadw pengliniau yn soft. Pen yn llonydd. So keep our knees soft, head still. Os mae hwn bach yn anodd, lle ni'n trio wneud e gyda'r neidio i ddechrau off. So wneud e gyda dwy coes. Ond os ni'n gallu wneud y hopo, da iawn chi, good job. Bach mwy o dŵr, neis iawn. O, fi'n lico bod ni'n cael 20 eiliad o rest yn y canol, fi'n credu bod hwn yn rhywbeth i ni cadw. So to, nôl, un trod, bant yn ni. Os oes lle gyda chi, allwch chi'n neud y hops yn fwy o seis. Da iawn. Cadw fynd. Deg eiriau bach to. Good job. Da iawn. Dau lawr, tri ar ôl. So mae'r un nesaf, mae eisiau lot o control ar gyfer hwn, okay? jyst rheoli'r corff. Ffeindio digon o lle, trad, put your shoulder width apart, okay? so dim rhy agos i gilydd, bach o gap fel bod balance gyda ni, a ni'n mynd i fod yn mynd o un ochr i'r llall, i bad i fynd, off yn ni. So neis a araf i ddechrau bant,

Bach o egwyl da ni to. And then we're going to go in again and do our second lot of the turns. So ni'n y side on, so ni just eisiau bod mewn safle fel hyn, dwylo mas, a ni'n mynd i fod yn mynd o ochr i ochr, side to side.

Da iawn. Reit, falle oedd hwnna'n eitha rhwydd, ond nawr ni'n mynd i fod yn gweithio'n eitha galed. So ni'n mynd i fynd lawr ar y llawr, ni'n mynd i fynd ar trad y dwylo, ni'n mynd i trio cadw cefen ni yn syth os ni'n gallu, a be ni'n mynd i fod yn neud yw mynd nôl a mlaen ar y llawr. So gobeithio bod digon o lle gyda ni i fynd nôl a mlaen, a ni'n mynd i sefyll ar y diwedd. So lawr ar y llawr yn barod, tri eiliad, Symud ymlaen. A nôl. A sefyll. Nôl lawr. Lan. Nôl. A lan. Dyna o'n bod gweithio coesau ni. A breichau ni. Da iawn. Un bach to. Hww, da iawn. Hwna'n un eitha tuff. Wedi gael y coesau. Bach o egwyl nawr. Nôl mewn yn barod. Os chi moyn neud e bach yn ras, os ma' rywun 'da chi, brawd neu chwaer, mam neu dad, ma'n gei neud y ci, ma'n croeso i chi ga'l ras, ma'n neud e fel 'yn digon galed i fi.

So ni'n mynd i wneud lunges. Falle bod rhaid chi wedi wneud lunges yn barod ble chi'n camu mlaen. Heddi ni'n mynd i wneud rhai am nôl. So mae un cwrs yn mynd i symud nôl. Ni'n mynd i plygu y dwy penglin i 90 gradd. So neis a slow, neis a control. So nôl, Lawr. Newid trod. Da iawn. Newch yn siŵr bod digon o lle gyda chi. Cadw balans. Da iawn, nes fi wneud ar ochr. Neis a slow. Da iawn. 30 eiliad ar ôl. Okay, so cofiwch, cadw balans, cadw cydbwysedd. Yn rili really bwysig fan hyn. A cael digon o lle. So nôl yn ni. Fi'n defnyddio dwylo i helpu cadw balans, cadw chest, mas yn plygu drosto, so cefn yn syth. Da iawn. Oh, da iawn chi, good job. 5 munud wedi wneud. Os ni'n cofio, mae eisiau bach o oeri neu cool lawr, so a bit of cool down before we finish, so we're just going to keep moving. Grab o dŵr, os ni moyn, ni jyst yn mynd i cerdded rownd yr ystafell. Cadw symud. Cofio anadlu, so mewn trwy trwy'n, mas trwy ceg.

So nawr ni'n mynd i rhoi braich yn gros y corff a pwysio fe mlaen a dylen ni fod yn teimlo stretch lan yn yr ysgwydd. A siglen fach yn y fe. A'r un peth to gyda'r braich arall. Cadw symud. Da iawn. Ni'n mynd i wneud yr un peth, a ni'n mynd i rhoi braich tu ôl. A wedyn gyda'r braich arall, ni'n mynd i helpu fy draw. So mae hwn to yn ymestyn y sgwydden ni. A newid, so mae un brech yn mynd lawr a plygu a cyffwrdd yr ochr draw. Mae'r llall yn dod i'r pen elyn, so come to the elbow and pulls it across. And you should feel the stretch down the back of the arm. Da iawn chi. A siglo fo off. Mae'r un nesaf ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i rhoi doi llaw tu ôl y cefen, a ni'n mynd i pwysio y sgwydde at y gilydd. Just i stretcho'r chest mas.

or on our Facebook channel um, page. Um, this video, bydd y fideo hyn yn mynd lan ar Microsoft Teams heddi hefyd, so bydd, da chi ffyrdd gwahanol o gweld y fideo to, os chi eisiau mynd nôl a ail wneud uh, sesiwn, neu os chi ddim wedi cael cyfle i gweld y gyd bore yma'n fyw, gallwch chi fynd nôl a watch fe to. Uh, cofiwch, os ydych chi wedi spoto'r un peth sy'n wahanol, Rhowch gwybod i ni a bydda i'n gweithio chi beth oedd hwnna dydd Mawrth. Ond wrth y fin, joiwch gweddill y dydd, gobeithio gallwch chi mynd tu fas, os mae'n aros yn sych i gael bach o awyr iach a bach o symud rownd 'to. Um, bydd Steve da chi fori a welai chi dydd Mawrth. Ta-ra, hwyl am y tro.